ergammaa rabbiitii wajjiiniin salaate jee salaata leeyliiti faftat ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ni ba albaqara suuraa baqaraatiini salaata isaa banee jee ka duraa jee if keessatti niin jee yarka'u rukuu'a godhaa je'eetiin qalbii tiyya tana keessatti je'ee je yarka'u rukuu'a godha jilba qabata indal mi'a ayata dhibba biratti rukuu'a qabata je'eetiin yaadee je wallee ayata dhibba biratti ruraa qabachu hin oolu je'eeti qalbii isaa tana keessatti dubbatee jechu summa madaa eegasii ergamaan rabbii ni dabre aayata dhibba kana bira ni dabre jechu faqultu niin je'e ammallee if keessatti ni je'e yusallii ni salaata bihaa isii tanan baqaraa tanaan ni salaata fi raka'ati fi raka'atin raka'aa takka keessatti isii tanaanis salaata akkanaan je'ee jee faqultu nin jee yusallii bihaa isii tanaan ni salaata fi raka'atii raka'aa takka keessatti isii tanaan wallee raka'aa takka keessatti suuraa baqaraa tanaan salaatuu hin ooluu je'ee jee famadaa ni dabree ergammaa rabbii sallallahu alaihi wasallam suuraa tanaas ni dabree faqultu nin jee hoggaanii fi suuraa tana fidhe booda yarka'a bihaa isii tanaanii rukuu'a godha je'eti yaade je'e. Wallee suuraa tanaan rukuu'a godhuu hin oolu je'eti yaade jechuudha. Dhumma ftatahaa eegasii ni bane ammaas ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. An-Nisaa suuraa Nisaa'aatii ni banee jechuudha. Ni qara'e suuraa Nisaa ammaas ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahaa ni qara'e. Summa iftatahaa eegasii ammaas ni bane Ali Imraan. Ali Imraan suuraa Ali Imraan bane jechuudha. Faqara'ahaa ni qara'e ammaas isii tana. Yaqra'u ni qara'a ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam mutarassilan suutatti qara'a. suutatti qaraa ergammaan rabbi sallallahu alaihi wasallam suuta suutatti qaraa jechuu idhaa marra bi'aayatiin hoggaanii fi aayata tokkorra dhufe ergammaan rabbi sallallahu alaihi wasallam fiihaa aayata san keessatti kan jirtu tasbiixuun rabbi qulqulleessuun kan keessa jirtu sabbaha rabbi isaa qulqulleessa aayata rabbii keessatti tasbiixni jiru rabbi isaa qulqulleessaa jee ergam hudeyfaan kun jechu haya wa idhaa marra hoggaanii fi dabre ammallee bisu'aaliin aayata rabbii keessatti tagaaffii tagaaffii qabdu takka takadhaa qabdu jechu

suuraa sadii qaree jechuu ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam eegasii ruku'a jilba qabate faja'aalani seene ergamaa rabbi yaquulu ja'utti seene subhaana rabbi al'aziim akkana jechuutti seene ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbiin kiyya qulqullaawe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan guddate jechuudha haya fakaana ni tahe ruku'ahu

Rab, yaa Rabbi faaruun siif haa taatu akkana ja'a ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam summa qaama eegasii ergamaan Rabbii ni dhaabbate haya summa qaama eegasii ni dhaabbate ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam qiyaaman dhaabbii xawiilan dheeraadha dhaabbate ergamaan Rabbii qariiban kan dhihoo ta'e jechuu kan dhihoo ta'etti dhaabbate mimmaa raka'a waan rukuu'a godhe sanirra rukuu'arra ka dhihootti kan tahee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dhaabbatee jechuu thumma sajada eegasii sujuuda godhe faqaala ni jee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam subhaana rabbiyal a'laa akkana jee

akkanatti salaate ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam rawaahu muslim halkan kana hoggaaniifi salaatu ergamaan rabbi suuraa akkaan dheereeseetti salaata jechuu suuraa baqaraatiin ali imraaniin akkasumatti nisaadhaa fi kanneen hundaadhaan dhaabbatee salaata jechuu hoggaaniifi rukuuca godhuus hanga dhaabbii isaa san hangasitti kan qixxaa'u rukuu'a godhata hoggaanii fi lafaa ol ka'ee sami Allahu liman hamida jee gabbu'e sujuuda isaati irrattis hanga rukuu'a qabate sanitti kan qixxaa'u ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam sujuudaa jechuudha haalli ibaadaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam itti godhu haala kanaanii jechuudha hoggaanii fi aayata tasbiiharra dhufe ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam rabbi isaa qulqulleessa

wa'ad'ahu rasuula lakkisee jechu rasuula lakkisee firraa taa'uttiin yaaddawe maalif ergammaan rabbi sallallahu alaihi wasallam salaanni inni salaatu halkan kana hedduu dhaabbata rukuucni isaatis akkasuma dheeraadha sujuunni isaatiilleen akkasumatti waan dheeraa taheef kanarraa amriin an hamtutti kanii yaaddawe isa lakkisee salaata isatti dhiisee ani firraa gad taa'u kanaan yaaddawee jee Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu muttafaqun alayh Bukhari fi Muslimitu hadiisa irra walii galee jechuudha. Al-Ashir kudhanaffaan an Anas radiyallahu anhu Anas irraa hin si odeessa Rabbiin dalagaa gaarii isarraa haa jaalatu an Rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ergamaa Rabbi irraa hin si odeessa qaala ni jee ergamaa Rabbi sallallahu alayhi wasallam yatba'u ni deema yatba'u ni deema almayyita nama du'e jala ni deema talaasatuun waa sadiitu nama du'e jala deema waa sadiitu nama du'e jala deema jee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ahluhu warra isaatiitu jala deema fudhaafi jechuu wamaaluhu horii isaati

yarji'u ni deebi'a ahluhu warra isaatii fi wa maaluhu qabeenyi isaa horiin isaa ni deebi'anii wa yabqaa ni hafa amaluhu dalagaan isaa ni hafti je muttafaqun alayh bukhaarii fi muslimiitu irratti walii galee jechu hadiisa alhaadii cashar kanaafuu ilmi namaa wanni isa baasu dalagaadha jechu dalaga irratti ibaadaa rabbitti Akkasumatti diin rabbii keessatti jajjabaachuudhaan nu barbaachisaa jechuudha. Baabni keessa jirru baaba mujaahadaati jechuudha. Ibaadaa rabbii keessatti jajjabaachuu. Qabeenyi humaa takka siin godhu dhiiftee deemta. Akkasumatti illee warra keetiis hunda dhiifteetuma deemta. Kan si hafu atii fi dalagaa kee qofaatitu qabrii si wajjin seenaa jechuudha. Kanaaf dalagaa gaggaarii irratti akkuma dabarsine sanitti baadiruu bil a'maali fitnan odoo mokkorri hin dhufne duratti dalagaa gaggaaritti daddafuun arifatuun barbaachisaadha jechuudha. Haaya. Alhadi ashar kudha takkaffaan an ibni Mas'uudin radiyallahu anhu Abdullahi ibni Mas'uudin irraa odeeffamee rabbiin dalagaa gaarii isarraa haa jaalatu qaala ni jee qaala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii ni jee aljannatu jannanni aqrabu irra dhihoodha ila ahadikum gara tokkoo keeysanitti irra dhihoodha gara tokkoo keeysanitti akkaan dhihoodha jee jannanni min shiraaki naclihi teemsaa kophee isaatirra gartee teemsaa kophee isaatirra akkaan jannanni isinitti dhihoodha tokkoo keessanitti jee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam wannaaru ibiddinilleen mithlu dhaalika fakkaataa akkuma jannataa sanii jee Inninis akkuma fakkaataa akka teemsaa kophee teetirra jechuu akkuma sanitti sitti dhihaata ibiddi ni rawaahul bukhaarii teemsaa takka ammoo haada kophee haada kopheetti teemsaa jechuun bikka kopheen hoggaa sandalli itti keeysu agarte gizee akkana keeysu ta akkana qubaa jidduu lamaan seentu sanii ni teemsaa jedhani takka haada kophee kanirra isinitti dhihaatti akkana jechuun ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maayikii keeysa cufaa baarakallahu fiikum akkana jechuun ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam namni tokko yoonii fi kheyrii takka dalage kheyrii san hin tuffatiniiti kheyruma sanitti deemee achumarratti du'a jee yooniifi kheyrii san tuffachuu baate jechuu waanuma irra jiru san irratti waanuma inni irra sabate san irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa fudhata kaanis yooniifi hamtuu dalagu jiraate akkasuma hamtuun hunno jahannam isa jala jirti jechuu kheyrii ka carraaqu sanis kheyrii dalageetuma

kan buluun tahe je kuntu nin tahe abiitu kan buluun tahe maca rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam ergamaa rabbii wajjiin kaniin buluun tahe je fa'aatiyahu isaan nin dhufa takka isaaniin nin dhufa nin dhaqaani biwaduu'ihi bishaan itti udwatuunin isatti dhufa kana fuudhee itti geessa jechuu ergamaa rabbii ergamaa rabbiitti sallallahu alaihi wasallam wa haajatihi waan itti haajamuuniin itti dhufaa jee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waan itti haajamu akka seelanaa akka waan irra rafuu kanneen kanneeniin jechuu ammaas bishaan itti udootuuni ittiniin dhufaa jee faqaala naani je'ee jee ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi gurbaan kun akkanatti kaddamu akkanatti ergamaa rabbiif haajaa isaa hunda guutuuf ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii maal faqaala ni jeen salnii na gaafadhu jeen mee waa na gaafadhu jeen maal na gaafatta jeen faqultu nin je'een as'aluka siin kadhadha siin gaafadha jeen muraafaqataka waahila siif ta'u takka ollaa sii ta'u fil janna jannata keessatti si waahila kee ta'u hiriyaa kee ta'uudhaan jaalata ollaa kee ta'uudhaan jaaladha kanaan si kadhadhaa jeen faqultuni je'een as'aluka siin kadhadha siin gaafadha muraafaqataka waahilummaa waahila ta'u shariika ta'u ollaa ta'uudhaan

huwa dhaaka fedhiin tiyya taniin an barbaadu jeen waniin an si kadhadhu jeen huwa dhaaka sunumaa jeen si waliin jannata keessatti si waa hiluutu shariika si kana ta'uutu ollaa kee ta'uutu na biratti jaalatamaa jeen qaala duba ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jeen fa'ainni na gargaari alaa nafsika lubbuu teetirratti na gargaari bikathrati sujuudi sujuuda heddummeessu irratti lubbuu teeti irratti na gargaari rawaa muslim muslimiitu hadiisa kana odeesse kanaaf namni tokko ollaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ta'uudhaaf waahila isaa ta'uudhaaf ammallee maal godhuu qaba

lan tasjuda waa hin sujuuddu rabbiif sajidatan sujuuda takka waa rabbiif hin sujuuddu sujuuddee hoo jechu illaa rafacaka allahu rabbiin si ol fuudhamu hin taane jeen bihaa sababaa sujuuda sanii darajatan sadarkaa si ol fuudhu malee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin taane sababaa sababaa sujuudaa saniin jechu waxaxxaa ammallee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sirraa buusu malee hin taane jee. Anka sirraa. Bihaa sababaa saniin khaxii'atan dilii tee, dilii ati daleyde san Rabbiin sirraa buusu malee hin taane. Kanaaf sujuuda akkaan qabadhu, sujuuda heddummeeysi. Ergamaan Rabbi sallallahu aleyhi wa sallam akkana jedhe, rawaahu Muslim. Arraabi'u ashar, kudha afraffaan, an Abii Safwaana

man man xaala umruhu nama umriin isaa dheeratte umriin isaa dheeratte kan totorra'ee akkasumatti illee waan beeku wallaalee waan hin taane dubbatu odoo hin tahin waxasuna amal amaluhu dalagaan isaatilleen kan tolte kan bareedde ibaadaan isaatilleen kan tolte bareedde jechuudha. Tirmizii hadiisa kana tirmiziitu odeessee waqaala hadiisun hasanun hadiisni kun bareedaadha jedhe. Haaya. Busuraan bimilbaa dammaa goonee jechuu qara'uu ni dandeenya. Ammallee obisiini muhmala siin qabxii hin qabneen busuraa jennee jechuu. Haaya. Alkhaamisa ashar kudha shanaffaan

lola duraa san niin fagaadhe jeen ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam lola badrii san si bira hin turre bikka biraatiin ture jeen la'in illaahu yoo rabbiin na fide jeen la'in illaahu yoo rabbiin ashhadanii na fide la'in illaahu yoo rabbiin ashhadanii na fide qitaala almushrikiina lola mushriktootaa ti yoo yoo rabbiin na fide aya layuriyanna allahu rabbiin agarsiisuuf ta'aa jee layuriyanna allahu rabbiin agarsiisuuf ta'aa maa sana'a waaniin an dalagu rabbiin agarsiisuuf ta'aa rabbiin sahaabaa kanaa fi isin kana rabbiin agarsiisuuf ta'aa jeen lola mushriktootaan ah, kaati waliin na agarsiisuuf ta'a jee waaniin an dalagu aayaa dubagaa falammaa kaana hogguma tahe yoomu uxudin guyyaa lola uxud hogguma tahe inninis keessa jira inkashafa almuslimuuna muslimoonni ni caban jechuu takka ni baqatan guyyaa lola uxud ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam kana dura ummata kaafira mushrikaa kana hoggaanii fi cabsee jiru duba rasuulli alayhi salaatu wassalaam amiiratti godhee abbaatti godhee gaara kanarraa hin bu'ina wanni feetelleen yoo isinitti dhufte bikka kanarraa hin sossohinaa je'eeti ergama rabbi sallallahu alayhi wasallam dhaamsa kana itti kennee jechuudha. Kanagaa gareen sahaabaa lola ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam duule san keessatti injifate san keessatti maal ja'an isin maaliif as tatteessa maaliif asirraa gootan bar bojiin ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam namuu oddachu jira maal asirraa gootan jaaniin. Namuutu gaara ergamaa Rabbi sallallahu alayhi wasallam asii hin bu'inaa kan je'een san Rasuula Rabbi sallallahu alayhi wasallam khallafaniiti deeman jechu. Kana gaa mushrikni isaaniin marseeti ka amiirri isaanii ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam asii hin bu'ina isinii hin jenne maaliif deemtan ja'anii odoonii fi itti himuuti isaan dheeysanii kutanii qaalii rasuulaa waan cabsanii fi rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan cabsee jechu yeroo kana muslimoonni baqatanii jechu guyyaa uhud san jechu faqaala ni jee amma anas ibnu nadrii kun ni jee allahumma yaa rabbi jeen actadiru cudriin himadha ilayka gara keetitti jeen mimmaa sanaca waan dalagan haa'ulaa'i jarri kun waan dalagan ani gara keetittiin cudrii himadha yacnii ashaabahu sahaabaa ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam baana jechu waan isaan dalagan kana ani keessa hin jiruu jeen haaya wa abra'u ilayka ammallee niin qulqullaawaa jeen mimmaa sana'a waan dalage haa'ulaa'i jarri kun jarri mushrikni yaani mushriktoota baana jechu jarri mushrikni waan isaan dalagan islaama gatuu kana ani immoo yaa rabbi gara keetittiin qulqullaawaa jeen nama haala akkanaa dalaguu miti an yaa rabbi gara keetittiin qulqullaawaa jeen thumma eegasii taqaddama duratti dabree laal dura dabree fastaqbalahu fuulatti as deebi'e sa'ad ibni mucaaditti fuula as deebi'e faqaala je'een yaa sa'ad ibni mucaadiin je'een aljannatu je'een kaniin an barbaadu je'een jannata je'een shurufkaa jannataatiin dhagahaa je'een boo aljannatu kaniin an barbaadu

aw takka ammoo shakkii raawiitii xacanatan kan waraaname birumxin eyboodhaan kan waraaname agarre bakka saddeettamii fi wayi aw ramyatan takka ammallee kan waraaname bisahmin xiyyaan xiyyaan kan waraaname bakka saddeettamii fi wayi kan waraaname agarre jedhe. Wawajadnaahu ammallee isa kana ni agarre qad qutila kan ajjeefame kana agarre wamassala bihii ammallee ka umman ka cicciran agarre mushrikuuna mushrikoni ka cicciran kana agarre jedhe.

malee jee obboleetii isaa malee nam tokkolleen isa kana hin beeyne sanuu obboleetiin isaa tun maalii ni beeyte bibiba- biba- bibaanaanihi qubbee isaatiini beeyteenii jechuu isiin maanu qaala anasuun anas ni jee kunnaa nuti ni taane naraa khayyaan nu taane

muumintoota irraa ta'e jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala aayata kana buusee jechuudha. Aayata kana kan isaa fi fakkaataa isaa keessatti kan buute sahuudha turree nuti kan yaannu taane aayata kana jechuudha. Ila aakhiri aaya ila aakhirihaa hanga aakhira aayataa jechuudha. Muttafaqun alee Bukharii fi Muslimitu irratti walii galee jechuudha. Kana namni tokko khayrii keessatti jihaada keessattis ibaadaa rabbiiti jihaanninis qabsaa'uu qabaa jechuu jajjabaachuu qaba lubbuu isaa tana rabbiif kennuu qaba jechuu lubbuu tana rabbiif kennee ibaadaa rabbiif uumamte isiinu jajjabaatee qabsaa'ee waan rabbiin waan rabbi jaalachiisu keessatti dalaguudha qabaa jechuudha. Kunoo akkanatti lubbuu isaa wareegamee Rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa akkasitti ajjeefamee jechuudha. Qawluhu jechi layuriyanna Allahu jechuun sun ruwiya ni odeeffame bidammi liyaa dummaa goonee wa kasri raa'i kasraa goonee raa. Ay kana jechuun

Rabbiin ni arkaa hojechuu haa. Rabbiin ni arka jechuu. Layaranna layaranna Allahu jechuun Rabbiin ni arkaa. Layuriyanna Allahu yoo jee immoo Rabbiin agarsiisuuf ta'a jechuu. Haa lachuttu umaan qabu jechuu. Wallahu a'alam Rabbiitu beekaa jee. Haa. Asaadisu ashar kudha jahaffaan

lammaa nazalat hogguma buute aayatuun aayatu sadaqa aayanni sadaqaa kannachuun rabbiif sadaqaa kannachuun aayanni sun hoggaanii fi buute kunnaa ni taanee je nu haamilu kan ba'aa fuunu taane kan ba'aa fuunu takka kan hammaallu taane alaa zuhuurinaa duyda keenya irratti kan ba'aa fuunu taane ni hammaallatanii jechuudha. faja'a rajulun inni sadaqaa hoggaanii fi sadaqadhaa rabbiif kannadhaa hoggaanii fi aayanni sun isaan irratti buute maal tahan isaan kunnaa nuti ni taane nu haamilu kan baannu taane kan ba'aa fuunu taane alaa zuhuurina duyda keenya irratti kan ba'aa fuunu taane duyda isaan irratti fudhataniiti hammaalataniiti eega maallaqa fudhatan booda sadaqatanii jechuudha.

Muddii afuri. Muddiin takka har takka jechuu shanacha takka. Saa'iin sugunni takka muddii afuri jechuu. Okay? Kanaan ni sadaqati takka jechuu afuri jechuu. Faqaaluu ni jaaniin saa'iin an saa'i haadaa suguda kee kanarraa rabbiin dureessa jaaniin. suguda kee kaati sadaqatte kanarraa dureeysaa ka hedduu kannatees jalaa hin hafne ka xiqqoo kannatees jalaa hin hafne ka hedduu kannatee agarsiifannaadha jedhaniin kan xiqqoo kanne hoo kanarraa rabbiin dureessaa jedhaniin rabbiin lalchaa jechuudha. Yeroo kana rabbiin aayata irratti buusee jechuudha. Fanazalat aayanni ni buute. Alladiina isaanawwan yalmizuuna arrabsame almuxawwiciina tola oolaa tola oolan tola oolan isaniin kan arrabsame minal saniin almu'miniina mu'mintoota irraa kan tahan fi sadaqaati duuna warreen hin arkanne illaa juhdahum dandeettii isaanii tabaroo isaanii malee kahumaa takkallee hin arkanne jechuu mu'mintoota irraa kan ta'e warreen arrabsame sanii je ergam rabbiin subhaanahu wa ta'aala warreen jartu kana rabbiin quraana fi isaan dubbatee jechuudha. Alladiina isaan arrabsaanowwan yalmii min samiduuna warreen arrabsamaa keessatti walladiina isaanowwan laduuna warreen hin arkanne illaa juhdahum dandeettii isaanii malee jechuudha. Kana Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan dubbatee jechuudha. Al-aaya muttafaqun alayhi. Bukhaarii fi Muslimiitu hadiisa kana dandeetti watafaqun laduun arga Bukhaarii fi Muslim jechuun bidammi nuun nuun damma watafaqun alatti olii laduun arga Bukhaarii fi Muslim jechuun bidammi muhmalaa qabxii dahrihi duyda isarratti ni baadhata bil ujrati mindaadhaan

tajiduuhu cinda Allah huwa khayran wa acdama ajra irra guddoo taatee sii dhufti jechuuf xiqqoo taatu tuffachuun qabdu waanuma qabduun rabbiif hatoo qabaattees akka abdurahmaan ibni awfi fuudhi kanni rabbiif abii kaysamaa akka isatti yoonii fi xiqqoo qabaattees kannatti haya hadiisa irraa boodaa hadiisa mi'aawaa ajaa'ibaa wallaahi

anillaahi rabbirra rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hadiisni kun hadiisa qudsiyyiidha jechuudha hadiisa qudsiyyiin fi qur'aanni garaagarummaa qaba hadiisa qudsiyyii hoggaaniif jenne hadiisni kun karaa rabbii biraa dhufe lafziin rabbi biraa dhuftee jechuudha. Gama ilhaamaatiin rabbi fi garaagarummaan qur'aanaatii fi hadiisa qudsiyyii hadiisni qudsiyyii yoonii fi qaraati

Naa barreessaa mee? Okay. Muniiraa si bira qofa. Mee yoo sagaleen takka takka kaayaa yoonii fi iccitti lama tu an inni haramtu an haraam godheetiin zulma miidhaa haraam godheetiin jira alaa nafsii lubbuu tiyyarratti an haraam godheetiin jira wajacaltuhu godheetiin jira ammallee beynakum jidduu keeysanittillee wal miidhu muharraman haraam godheetiin jira jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala falaa tadaalamuu wal hin miidhiinaa yaa cibaadii yaa gabrottan kiyya jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkatti nu yaamu kullukum daalluun

qaceelloo narraa barbaadaa fatahaduunii qaceelloo narraa barbaadaa ahdiikum isiniin qaceelcha jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa cibaadii yaa barran kiyya yaa gabroottan kiyya jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ammaas irra deebi'e allahu akbar kullukum jaa isin cufaa'uu beela'oodha illaa man axacamtuhu namaaniin an nyaachise malee cuftummaan keessanuu beelawoodha fastaxamuuni narraa barbaada akkaan isin nyaachisu narraa barbaada axcimukum isiniin nyaachisaa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kulluudha illaa man ax'amtuhu namaaniin an nyaachise malee jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala fastaxamuuni akkaan isin nyaachisu narraa barbaada ax'amkum isinin nyaachisa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala isinin nyaachisa aya yaa cibaadii

man kasawtuhu namaaniin an uffise malee cuftummaan keessanuu qullaadhaa nun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fastaksuunii uffata narraa barbaachisiinu hundaa'u yaa rabbi allah yaa rabbi nu qaceelchi yaa rabbi nu nyaachisi yaa rabbi nu uffisi yaa cibaadii yaa gabroottan kiyya jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hadiisa qussiyyi bareedaa bar

insirraa ilma namaatirraa wajinnakum jinnii teessanirraa kaanuu odoo tahanii calaa atqaa irra sodaa qalbi rajulin qalbii gurbaa waaxidin gurbaa tokkorratti odoo tahanii minkum isinirraa sun nabiyyallaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam odoo qalbii sodaa irra sodaa qalbii gurbaa tokkorratti odoo taatanii

namni akkaan Rabbii isaa beeku ilma namaa kanarra akkasumatti illee namni akkaan Rabbii isaa sodaatu isa jechuu ana atqaakum billaahi wa a'lamukum billaahi jee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam anaatu isinirra beekaa jee Rabbi kana namuutu akka qalbii isaa odoo tahe sodaa irra sodaa qalbii gurbaa tokko ka isinirraa ta'e nabiyyallaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam odoo namuu san irratti tahe maa zaada dhaalika sun haala san ta'uu irratti waa takkallee naaf hin dabalamu fi mulkii mootummaa tiyya keessatti shay'aa wanni takkallee naaf hin dabalamtu allahu akbar yaa cibaadii yaa gabrootan kiyya law anna awwalakum ammallee odoo durri keessan wa aakhirakum booddeen keessan

minkum isinirraa kan tahe odoo irra badaa qalbii gurbaa tokkoo ka isinirraa tahe odoo tahani durarraa aadamirraa ilammaa hanga nabiy allahi muhammad sallallahu alaihi wasallam namu qalbii akka gurbaa sanirratti odoo tahe maa naqasa waa hin hir'isu dhaalika sun min mulkii mootummaa tiyya tanarraa shay'an waan takkallee narraa hin hir'isu ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa cibaadii yaa gabroottan kiyya law anna awwalakum odoo durri keessan wa aakhirakum booddeen keessan wa insakum insiin keessan ilmi namaa wajinnakum jinniin teessan jinniinis qaamuu odoo qaamuu dhaabbatanii fi sa'iidin dirree keessatti waahidin dirree takka keessatti odoo dhaabbatanii Allahu akbar fasa'aluunii osoo na kadhatanii jaaban rabbiin fasa'aluunii na kadhatanii fasa'aluunii na kadhatanii fa'aaxayitu odoo silaa kannee fi fa'aaxayitu osoo silaa kannee fi kulla insaaniin cufa ilma namaa kanaafu mas'alatahu waan isaan na kadhatan odoo silaa isaaniif kanne maa naqata waa hin irrisu dhaalika namaaf dila kana hunda isaaniif kannuu kun ilma namaatii fi jinni daa'immuun mimmaa cindii waan na bira jirurra waa takka illee hin hir'isu subhaanallah illaa kamaa yanqusu akka hir'isu akka hir'isu kamaa yanqusu akkuma akka hir'isu kamaa yanqusu akkuma hir'isutti almiqyaxu limleen malee jechuudha. akkuma hir'isu limliin malee jechu idaa udkhila hoggaanii fi seensifame bahara keessatti bahara keessa hoggaanii fi seensisame limliin tun maal waa fuutee keessaa baas humaa takka hin baaftu jechu

Yaa cibaadii yaa gabroottan kiyya innamaa hiya toltuu fi hamtuun acmaalukum dalagaa teessan dalagaan teessan toltuu fi hamtuun uxsii haalakum isiniifin walitti qabaa toltuu fi hamtuun teessa innamaa hiya isi toltuu fi hamtuun takka dubbiinis ni jaama innamaa hiya toltuu fi hamtuun acmaalu dagaa teessan dalagaa teessani acmaalukum dalagaa teessani uxsiihaa lakum isiniifin walitti qabaa isiniifin walirra kaayaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tumma uufiikum eegasii isiniifin guuta iyyaahaa dalagaa teessan san guuteetiin isiniif qannaa faman wajadate khayran gaarii namni arkate falyahmadillaah rabbi isa haa faarsu waman wajada namni arkate ghayra dhaalika waan kana malee jiru namni arkate takkaa waan isa yaachisu takkaa waan hamtuu yooniifi arkate falaa yaluumanna hin komatin illaa nafsahuu lubbuu isaa malee hin komatinii akkana je rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yoonii fi dalagaa gaggaarii dalaydan dalagaa san isiniif guuteetiin isiniif kannaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namni kheyrii dalage namni kheyrii arkate rabbiif galata haa galchu namni waan kheyrii gadii